Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ye ke tsetana ya bobedi mo re buang ka go hetola um ka tholo ya kgotlatshekelo. Yaka ne ke buile mo tsetaneng ya ntlha, tsatsi eno re tabe re bua ka mo go bitswang variation le rescission. Mme ga godimo ga moo re tlabe re bua ka kgang ya variation kana go leka go hetola um ka tholo ya kgotlatshekelo mo dikgannyeng tsa madi a tlhokomelo ya ngwana a kgwedi le kgwedi mo go teng maintenance mme pele ga re tsena mo kgatisong ya rona ya tsatsi eno ke kopa go tsenya kitsiso mo ke go amogana molaetsa hela Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, re tabe re remeletse mo kganyeng ya variation le resizene re lebile segolobogolo molawana wa um kgotlatshekelo e go teng high court mo go bitswang go te rules of the high court Mo teng ga molawana yo, go beilwe dintlha dingwe tsa gore motho o ka kgona go tsisa kgang e ya go hetola um katlholo ya kgotlatshekelo ka variation kana rescission go lebilwe dintlha dife kana mabaka ahe. ntlha ya ntlha motho o kgona gore a ba a kopa resegin kana variation kana go busetsa morago kana go hetola ka tholo ya kgotlatshekelo ga e le gore ka tholo e e ne e hilwe ka phoso e le gore e ntshitswe o pewa batho ba ba sekang a sa itse ko re ba sa bolelelwa gore kgang ya bone ya tsena ka letsatsi leo go tswa ga kgotlatshekelo e be e tsaya tshwetso nngwe batho ba ba selo motho o kgona go kopa gore um katholo e busetswe ko morago kana e hetolwe ga e le gore e na le sengwe mo teng se e leng gore ga se a nna sentle Kana go na le sengwe se se tlogetsweng se sa tsenngwa mo katholong eo? Kana ga e le gore katholo ya teng tota ga e balege sentle mo go teng ambiguity, ga e le gore gongwe ke e ga sekai, katholo e ntshitswe e bo e bua gore um motho yo o tsisitseng kgang o tla duela o a mo sekisang madi a kana ka ten thousand. mme motho o tshositseng kgang e le ene a batlang ka pholo eo motho yo o balang ka pholo e o kgona go bona gore ka nagolo ga ne go na le phoso ka jalo ba kgona go boela ko kgotlatshekelo gore ka pholo ye e neng e dirilwe e ntshitswe yana e na le phoso e ba ka nngwe gore go supa gore motho o o tshwanetseng go duela madi ke yo o sekisiwang e seng yo o tsisitseng kgang Ye nngwe katlholo e e leng gore e kgona gore e busetswe ko morago kana e hetolwe ke ga e le gore e ntshitswe e le gore bothe batho ba ba sekang mo kgannyeng ye ba ba na le phoso nngwe e ba e lebeletseng a re re gongwe motho o tsisa kgang e le plaintiff a sekisa motho o e leng gore ke defendant mme ga kathulo e sena go tswa ko morago e be o lemogoa gore ee motho o ntseng a sekisiwa yo ga se ene o e leng gore kgang e tshwanetse gore bo ile kgathanong le ene motho o o tshwanetseng gore a ba a sekisiwa ke o sele ba kgona go boela ko kgotlatshekelo kana mongwe wa bone o kgona go boela ko kgotlatshekelo a kopa gore katlholo ye e busetswe ko morago ka ntlha ya gore botlhe motho o neng a tsisa kgang le motho o neng a sekisiwa ba ne ba le phoso ba sa itse gore motho o tshwanetseng gore a bo a sekisiwa ke o sele ga go ntse jalo batho ba kgona go tsisa maikopelo ko kgotlatshekelo gore kgang e busetswe ko morago mo go teng rescission kana katlholo e hetolwe mo gongwe gape motho o kgona go kopa gore um katlholo ya kgotlatshekelo e busetswe ko morago ga e le gore e ne e ntshitswe a sa ta kgotlatshekelo mo go teng default judgment o gore kgang e beetswe letsatsi Motho yo a ba a sa te, e be go ntshiwa ka tholo kgatlhanong le ene, kana ga e le gore ke motho o neng a tsisitse kgang, a ba a sa te, kgang ya gagwe e be e tshololwa ke kgotlatshekelo. O kgona gore a ba a etsisa maikopelo ko kgotlatshekelo gore um taolo kana katlholo ya go tsholola kgang ya gagwe kana go ha katlholo kgathanong le ene ga e le gore e ne e le yo o sekisiwang e busetswe ko morago mme ga a kopa gore go dirwe jaana o tshwanetse gore a ba a dirile application ka gore o tshwanetse go baya mabaka ga pele ga kgotlatshekelo gore ke eng a re katlholo e busetswe ko morago kana e hetolwe mme mo teng ga um application e o taba a tsentse founding affidavit mo teng o taba a tlhalosa segolobogolo jang ga katholo e ntshitswe a na a seyo e le gore katholo e ke e e leng kgathanong le ene kana e e tshololang kgang go tswa gore ke mang o neng a seyo a tlhalosa gore o tsile jang gore katholo e e ntshiwe ene a na a seyo ko kgotlatshekelo Ga godimo ga mong a ba a supa gore o na le mabaka a a itsetsepetseng a e leng gore ke eng a ganetsa kgang ye mme ga ke re a itsetsepetse yana e se ka nna hela gore o batla go lwantsha kgang gore a e die o tshwanetse gore mo teng ga affidavit ya gagwe a ba a bontsha kgotlatshekelo maoko a gore ke eng a re o na le maiphemelo a tsetsempetseng um kgatlhanong le kgang e itsisiwang ke motho o mosekisang pele ga kgotlatshekelo e ka dumela go busetsa morago ka tholo ya yone kana go e hetola motho o itsisang maikopelo a a go hetola um ka tholo kana go e busetsa morago o tshwanetse gore a bo a sutegetsa kgotlatshekelo gore o ile mongwe le mongwe dipampiri tse tsa kgotlatshekelo o e leng gore o amiwa ke um katholo ye le o e leng gore ga katholo e busetswa ko morago o tato a amega mme se se direlwa gore batho ba ga e le gore ba rata go lwantsha kopo ye ya go busetsa morago katholo kana go e hetola ba nne le tshono ya go tsenya kganetso ya bone Mme pele ga re tsena mo kganyeng ya mabaka a a kahiwang ha motho a batla go hetola um ka tholo ya maintenance kana madi a tlhokomelo ya ngwana ke kopa go tsenya sponsora sa me gone ga ke bua ka semena e ke tlabeng ke le tshwaretse mo nakong e khutshwane a o batla go itse ka kgang ya boswa ka ga molaong mo botswana E ikgolaganya le rona ka puisano e re tabeng re itshwere ka di 12 tsa ga November 2022 ko re tabeng re itebaganya le molao wa boswa re tabe re bua re lebile batho ba ba leng mo lenyalong batho ba ba iseng ba ko ba tsene mo lenyalong ga e le gore batho ba mo lenyalong a ke le le thakanetseng kana le le sa thakanelang dithoto re tabe re bua re lebile bana le masika a mangwe jaaka batsadi jalo jalo o ka ipeela phatha ka go romela molaetsa ko email addresseng e e hilweng mme ebile re dira gore motho a kgone gore a tsenelele puisano e go sa kgathalesege gore o ko kae ka gore re tabe re e dira ka nama le madi mo go teng physical ebile re na le mo go teng virtual Ga o batla go botsa ka gore o ka tsena jang mo go ya virtual, o ka romela molaetsa gone ko email address e e hilweng. Ke tla sologela gore ke le bone teng le gore le taanywa sengwe se se mosola le tabe le nna le nako ya go botsa dipotso tsotlhe tse le ka tswang le na le tsone ka kgang ya boswa. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona, ke batla go bua ka go hetola um katlholo ya kgotlatshekelo e e itebagantseng le maintenance mme ga ke bua yana ke bua ka kgang e e leng gore e tabe e isitswe ko kgotlatshekelo gongwe motho a batla maintenance kana o mongwe a batla mo go teng access le visitation gore a etelane a bo a bona le ngwana kana ga e ne e le gore ne e le katlholo e neng e ntshitswe e patagantswe le ya tlhalano. Ke bua hela ka ntlha tse di tlabeng di itebagantse le dikgang tsa bana mo teng ga katlholo ya tlhalano ka gore katlholo ya tlhalano ga go setse go ntshitswe kgang ya decree absolute ga gona gore kgotlatshekelo e ka tsaya kae marapo a go busa um ka tholo ya go hetsa lenyalo ka thalano mo go teng divorce motho o batlang go tsisa kgang a hetola um kana a busetsa morago ka tholo ya maintenance le go etelana le ngwana jalo jalo o tshwanetse gore a bo a ya kgotlatshekelo a supa gore dilo mo botshelong ja gagwe di hetogile mo go teng change of circumstance ga ke e ga sekae Ga e le gore ngwana o nna le rraagwe mme go ntshitswe ka tholo ya kgotlatshekelo gore mmaagwe ngwana a bo a duela madi a maintenance e le 500 pula kgwedi le kgwedi mme ebile a bo a etelana le ngwana gongwe um mahelo a beke a a ba a tudisa mangwe jalo jalo le dikolo di tswalwa mosadi yo o na le teta ya gore a ba a boela ko kgotlatshekelo gongwe ga e le gore o latlhegetswe ke tiro kana gongwe tiro ya e berekang yanong e okoditse madi a amogelang kgwedi le kgwedi gore a bue gore o kopa madi a tlhokomelo ya ngwana a gokodiwe ebile le rraagwe ngwana o e leng gore o nna le ngwana ga a ka itse a nna le monahune wa gore ee mme yo o ka re sepatšhe sa gagwe se oketsegile o kgona gore a boele ko kgotlatshekelo a supa gore kana ngwana o godile mme yo tiro ya e berekang e mmoga madi a tseneletseng ebile dilo tse ngwana a neng a di tlhoka bogologolo jole di oketsegile ka gore dilo di nna di oketsega kgapetsa-kgapetsa ka jalo ke kopa gore madi a a tlhokomelo ya ngwana a okediwe e nne 1000 pula ga ke e ga sekae ke go na le nako tse e leng gore o ka dirisa dintlha tse nne tse ke di beileng pele kgang ya maintenance yone e kgona gore o bo o itsisa go leka go e hetola nako nngwe le nngwe segolobogolo ga o kgona go supa ntlha e e botlhokwa ya gore um go nnile le phetogo mo botshelong ja gago mo go teng change of circumstance ke sologela ga le utlwile sengwe se se mosola mo kgatisong ye le gore letantsha la morago mo maranyaneng a a harologaneng ko facebook twitter le tiktok mo e leng gore ke bitswa botswana thinking law le se ka lebala gore le subscribe le rate gone mo youtube le letse toloko gore malatsi otlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha le kgone go itsisiwe mme ke taa le bona mo kgatisong e e tang go siame